Helo a croeso cynnes i chi a diolch am ymuno hefo ni efo darllediad Facebook byw gan Busnes Arts Llandrillo Menai. So sesiwn am brentisiaethau ydy hwn ac am yr hanner awr i awr nesa, da ni am egluro chydig wrtha chi amdan be ydy prentisiaeth, ym mha feysydd gallwch chi wneud prentisiaeth, Yn y gobaith y byddwch chi ar ôl hynny yn gweld pam y dylech chi ddewis prentisiaeth fel y dewis nesa', i chi ennill cymwystere, cael hyfforddiant o safon uchel, ac i chi weld fod hynny yn fodd i chi gymryd y cam cynta' go iawn ar 'ych siwrne yn eich gyrfa a'ch byd gwaith. So mae fformat ni bore yma yn mynd i fod ar ffurf sgwrs um, a mae yna gyfle i chi ofyn cwestiynau a sy'n ni'n annog chi wneud hynny. Mae Claire sydd yn goruchwylio y sgwrs yn mynd i fod yn cadw golwg ar y cwestiynau a nhw'n ni ddod â hynny i fewn yn ystod y sgwrs. Um, So'n cymryd rhan yn y sgwrs, mae gennym ni wahanol bobl o busnes at Llandrillo Menai sydd yn ymwneud hefo darparu prentisiaethau a maen nhw'n mynd i sôn chydig am eu profiadau personol nhw o ddarparu'r prentisiaethau a be mae hynny'n ei olygu iddyn nhw. So, Rhianwen dwi, a dwi'n gweithio i busnes at Llandrillo Menai. A mae hwn yn, yn rhan o grŵp Llandrillo Menai, a dyn ni'n gyfrifol amdan gynnig prentisiaethau a hyfforddiant i fusnesau. Wel, mae grŵp Llandrillo Menai hefyd yn cynnwys Coleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor, a falle bod chi yn gyfarwydd efo un neu fwy o'r sefydliadau hynny. So ar ôl i chi sefyll eich tygau yn 16 oed, um, mae bobl ifanc efo nifer o ddewisiadau i wneud efo camau nesaf i wneud efo'u haddysg nhw a'i gyrfa nhw. A mae prentisiaeth yn un o'r dewisiadau hynny sy'n agored i bobl ifanc yn y cyfnod yma ac sydd o bosib yn gweddu'n well i rheini sydd yn dysgu'n well mewn sefyllfa mwy ymarferol neu amgylchedd gwaith. Ac wrth gwrs, dyn ni'n gwybod dydy pawb ddim yn dysgu'n yr un ffordd a mae pawb efo doniau gwahanol a mae prentisiaeth yn un ffordd i bobl allu serennu yn, yn i'w gyrfa a'u haddysg. So pan ydych chi'n dewis uh, prentisiaeth, mi fyddwch chi'n cael eich cyflogi mewn swydd go iawn, ac mae hynny am o leia 16 awr yr wythnos, ac mi fyddwch chi'n cael eich talu o leiaf y lleaswm cyflog cenedlaethol. Yn 16 oed i brentis, mae hynny yn bedair pint a phymtheg ceniog, yr awr. Ond mae prentisiaid sydd yn hun, dipyn bach yn hun, hynny ydi os dyn nhw dros 19 oed, mae, maen nhw mond yn cael eu talu hynny am y flwyddyn gyntaf um, ac wedyn yn, yn yr ail ac unrhyw flwyddyn ar ôl hynny, maen nhw'n gorfod cael eu talu y lliafswm cyflog cenedlaethol am eu hoed. Wan, mae yna rei cyflogwyr yn talu mwy na hynny, ond mae hynny rhwng y prentis a'i gyflogwr. Ond mae 'na werth gwahanol i brentisiaeth a mae hynny'n dod o'r dysgu ychwanegol mae rhywun yn gael. Yn ystod prentisiaeth yy mae prentis yn ennill fframwaith o gymwysterau yym sy'n cynnwys cymhwyster sy'n cael ei gydnabod yn genedlaethol ar lefel y brentisiaeth. Ac yna, mae yna unrhyw gymhwyster arall sy'n rhan o'r fframwaith ar gyfer y brentisiaeth benodol honno, a mae hynny'n gallu cynnwys cymwysterau sy'n benodol i'r alwedigaeth benodol, um, a falle pethau fatha llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol. So fel ynddo, mae'n fframwaith o y gymwysterau, dim jyst un cymhwyster. Ond hefyd mae yna werth i'r addysg yna sydd ddim yn cael ei achredu a dim cymhwyster, sef yr addysg mae rhywun yn gael a'r dysgu yna mae rhywun yn gael pan da chi'n gweithio. Pethau fatha agwedd at waith, profiad, aeddfedrwydd a disgyblaeth sy'n dod ac yn cael ei, ei meithrin drwy bod chi yn cymryd cyfrifoldeb um, wrth, wrth gymryd swydd go iawn. Wan, allwch chi wneud prentisiaeth ar lefel 2 i fyny at lefel 5, a mi allwch chi hyd yn oed wneud prentis- yy prentisiaeth gradd mewn rhai meysydd galwedigaethol. A mae'r rhain i gyd am ddim yng Nghymru, yym ac wedyn mi mi allech chi gwblhau gradd drwy brentisiaeth heb i chi orfod talu na chymryd benthyciad benthyciad myfyriwr ac ati. Ac wrth wneud, da chi'n cael yr holl brofiad gwaith yna um, sydd, sydd yn, da chi'n ennill o trwy gyfnod y brentisiaeth a hefyd da chi'n ennill cyflog wrth i chi ddysgu. Felly, yn y munud, dwi'n mynd i ofyn i'r bobl eraill, da chi'n ei weld ar y sgrin, uh, ddeud dipyn bach amdano y prentisiaethau maen nhw'n ymwneud â nhw, felly lle ni'n jyst yn trio cadw'r sgwrs i lifo'n reit llyfn. Uh, dwi wedi sôn, um, sôn yn ei warning i chi fanna, plis byddwch yn barod i fi alwch enwau chi, dwi'n siŵr pa drefn dwi'n mynd i fynd. A mae yna gyfle chi plis, os ydych chi efo unrhyw gwestiwn i ofyn, gofynnwch gwestiynau, bydd Claire hefyd sydd yn rhan o'r, or cefndir y sgwrs yma yn cadw golwg ar hynny ac uh, hi sy'n cadw ni mewn trefn. I ddweud gwir yn onest, Claire, di'r unig un sy'n gwybod yn iawn beth mae'n neud yma, da ni gyd yn, uh, ddim yn siŵr iawn o, o'r pethau fan hyn, so fel, fel sy'n ei dweud yn Saesneg, bear with. Um, reit ta, so nawn ni sôn yn fwy penodol am brentisiaethau uh, mewn meysydd penodol. A falle nawn ni gychwyn... Um, Fe sy'n ni'n cychwyn i ddechrau hefo gofal plant a gofyn i Wendy ddeud dipyn bach amdano'r prentisiaethau mae hi yn, yn wneud â nhw. So cofio bod y feicroffon di ar mute, Wendy. Diolch Rhianwen. Oce, Wendy Lloyd Williams ydw i a dwi'n arweinydd tîm i um, Business At yn grŵp Llandrillo Menai. Um, da ni yn cynnig cyrsiau a draws Môn, Gwynedd, Conwy a Dimbych. Mae yna staff yn bob ardal i'ch cefnogi chi yn beth bynnag cwrs da chi'n cynnig. Da ni'n cynnig cyrsiau yn gofal plant, um, iechyd a gofal plant a phobl ifanc i bobl sydd yn gweithio mewn um, cartrefi plant. Diolch. Da ni yn cynnig cefnogi dysgu ac arddysgu yn y gweithle a dyn ni'n cynnig hefyd cwrs chwarae. Mae yr un gofal plant yn ar gael i chi o lefel 2, 3, 4 a 5 a'r un iechyd a gofal um, plant a phobl ifanc yn 2, 3, 4 a 5 a mae'r ddau gwrs arall yn lefel 2 a lefel 3. Rydyn yn cynnig cefnogaeth i chi sydd yn un i un os dyna be' 'dach chi eisio a hefyd ma' gynnon ni dosbarthiada nos lle 'dach chi'n gallu dod i fewn i'r coleg ond ar hyn o bryd 'dan ni dal i gynnig dosbarthiada nos dros platfforms fel Zoom neu Hangouts so 'dach chi ma'r dysgwyr dal i elwa o gweld ni. a dysgu. Da ni hefyd yn cynnig sesiynau un i un sy'n siwtio chi yn yr amser sy'n siwtio chi, weithio o gwmpas pobl ifanc a pobl hŷn. Dim llawer ots faint di'ch oed chi, os mae gennych chi ddiddordeb mewn gwneud gofal plant o unrhyw faes sy'n iawn i gofal plant, dewch ato ni a fydden ni gweithio o'ch gwmpas chi. Diolch. So nes ti ddeud yma ne, um, Wendy, mae, ma gen ti, ma, so mae pobl ifanc yn gallu ymuno syth yr ysgol hefo uh, y ffrwd yma? Ydyn nhw'n gallu ymuno yn 16? Yn 16 yn cychwyn efo ni i wneud lefel 2 oherwydd mae rhaid um, mae rhaid datblygu'r sgiliau a gwybodaeth am y maes cyn mynd i lefel 3, ond mae yna groeso i pobl ddod yn syth o'r ysgol yn 16 os maen nhw'n ffansi y maes yma neu eisiau rhoi, rhoi trai arni. Ond wnest ti hefyd ddeud bod pobl hŷn na hynny yn gallu cychwyn ar brentisiaeth yn y maes yma. Oes 'na gyfyngiad oed o gwbl? Os maen nhw'n dod i fewn ar lefel 3, mae eisiau nhw fod yn 18 oed, ac os maen nhw'n dod i fewn i um, iechyd a gofal mewn cartrefi plant, mae rhaid nhw fod yn, ar, ar lefel 5, mae rhaid nhw fod yn 19 neu drosodd. Ie. So ma' ma'n rei- ma'n eitha hyblyg felly a 'di o'm yn cadw neb allan, mae o'n agored i unrhyw un ymuno hefo'r ffrwd yne yym sydd sydd yn beth reit braf. So sut ma' pethe 'di bod yn ystod y y misoedd dwytha 'ma yn ystod y y cyfnod clo 'ma ac ati? Yy o' ti'n sôn dipyn bach amdan Zoom a Hangouts a pethe fel 'yn ma' heina 'di dod yn eirfa ail natur i ni erbyn ŵan. Sut ma'r ddarpariaeth yn edrych ar hyn o bryd? Dan ni yn brysur, rhaid fi ddeud, a dan ni'n dal i cymeryd pobl ymlaen, dal i enrolio pobl. Ma' y s- yr dysgwyr sgynnon ni yn barod yn ymuno ma' gyn- ma' gin i galendr bob wsnos a ma' pobl yn dod i'n weld i dros Zoom yym unai bob wsnos, bob pythefnos ne' os ma'n swtio nw bo' nw isio bob mis ma' hynna'n fine ond y peth ydi bo' nw yn ymuno yn gyson dwi'n gweld pobol ella mwy amal nag o'n i cynt mae o'n gweithio'n dda 'c'os d- dwi'n gweithio o gwmpas Oria, y dysgwr, so os ma' nhw isio bod yn neud rwbath gynta, rhoi plant i gwely, dwi'm yn deud bod bod bo' ni'n gorfod neud hyn ond 'dan ni'n gallu bod yn hyblyg yym a ma' ma' pobol yn yn licio y ffordd newydd 'ma o weithio. Ie. Mae yn ma' ma' wedi golygu bo' pawb yn newid 'u ffor ag yn ag yn wel cydio mewn technoleg mewn ffor wahanol ond hefyd ma' ma' jyst ma' pob peth 'di mynd yn hyblyg yndo? Dyna 'di peth a ma'n neis rili mewn ffor bod o yn gallu siwtio rei bobol. Ond ma' 'wn yn bwysig hefyd 'dan ni yn ro- fynna i gefnogi rheini 'w'rach sydd yn ffindio hi'n anoddach 'chos ma' amgylchiade pawb yn wahanol dydi mewn ffor. Dwi'n ffindio cyn i'r lockdown o' gynnon ni ddysgwyr odd yn deud bo' n'w ddim yn defnyddio cyfrifiadur ac yn mynnu sgwennu tystiolaeth gwybodaeth a rŵan mae hyn 'di gwthio pobl i ddysgu rhyw sgil bach arall, yy dim bach, sgil mowr arall a maen nhw'n defnyddio lot o wahanol ffyrdd o gysylltu ac i rannu gwybodaeth a tystiolaeth. Ie, yeah, mae hy- ma' hynna'n ma' hynna'n beth braf i glywed a fel yn deud mae o'n neis bod e. Os on' on' ma'n swnio yn rhywbeth sydd yn wahanol iawn i'r ysgol a gwrach i i berson ifanc sydd mond wedi cael profiad o o o'i haddysg hyd yma mewn ysgol. Ma' ma'r ffordd o astudio prentisiaeth yn yn gofal plant yn hollol wahanol i be' fysa nhw yn yr ysgol yndi Wendy? Mae'r ffordd yma o ddysgu yn siwtio pawb. Os da chi'n berson sydd yn mwynhau ysgrifennu, mae yna gyfle i ysgrifennu. Os da chi'n berson sydd ddim eisiau bod yn y gweithle ac yn gaeth i ddosbarth, mae'n ffordd i fod allan yn y gweithle ac yn cymysgu efo pobl newydd neu ffrindiau newydd fatha chi, chi'n ddeud yn y cyflwyniad. Ond mae yna ffyrdd eraill o hel tystiolaeth, os da chi'n ddeud bod chi'n dyslecsig neu ddim yn mwynhau ysgrifennu neu ddim efo hyder ysgrifennu hyd yn oed, fedran ni weithio o gwmpas hynna ac yn um, arsyllu chi i weld sut fath o sgiliau sgynnoch chi. Wrth i ni arsyllu, da ni'n cwestiynu i weld beth yw'r gwybodaeth sydd yn tu, tu ôl i'r ymarfer. Da ni yn gallu um, datblygu sgiliau a hyder wrth roi'r adborth sydd yn cefnogol ac yn helpu bobl step by step. A da ni hefyd yn gallu gweld be mae pobl yn neud yn y gweithle, siarad efo pobl sydd yn cyd-weithio hefo'r dysgwr, mae nhw hefyd yn gallu rhoi tystiolaeth ar eu cyfer nhw i ddeud pa sgiliau sgynnyn nhw, da ni'n derbyn hynna hefyd, a maen nhw'n cael dangos fatha um, ffurflen damwy- damwain neu rhywbeth ac esbonio be' ma' nw 'di neud, sut ma' nw 'di neud o, pam ma' nw 'di neud o, ma' hynna'n cyfri fel tystiolaeth hefyd sydd yn sgoi gor'o' sgwennu am hynna i gyd. Ie, yeah, so mae'n mae'n eang ofnadwy. O, dwi am symud ŵan te at sector arall sydd wedi cael lot fawr o sylw yn ystod um, yr yr hen gyfnod clo 'ma 'dan ni ynddo fo a ac i neud efo Cofid sef iechyd a gofal a dy- dwi me'wl bo' 'na lot o raglenni 'di bod ar y teledu yn rhoid cipolwg na 'dan ni'm 'di ga'l o blaen ar y sector yma a dwi am ofyn Enid wnei di ddeud dipyn dipyn bach amdan yy yy yr y ffrydiau addysgu sy ar ga'l yn yn dy faes di? Enid Williams ydw i a dwi'n rheolwr maes rhaglen iechyd a gofal. Rydym yn darparu cefnogaeth i staff gofal ar draws y bedair sir. Mae rhaglenni prentisiaethau yn cynnig cymwysterau ar lefel dau, tri, pedwar a phump. Mae rhaid i'r dysgwyr fod yn gyflogedig am o leiaf 16 awr yr wythnos ac yn 18 oed i'r maes yma. Byddant fel arfer yn cefnogi mewn cartrefi henoed neu cefnogi unigolion yn eu cartref. Felly, ein rôl ni yw cefnogi staff gofal i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau i ennill cymhwyster fel y bont yn gallu cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru Mae gennym llawer o ddysgwyr sydd wedi cychwyn hefo ni ar Lefel dau a wedi llwyddo ac wedyn wedi datblygu yn y swydd, cael mwy o yym reolaeth ac wedi mynd ymlaen i Lefel tri ac wedyn wedi llwyddo ac mewn ychydig o flynyddoedd yn dod yn ôl ata ni yym wedi cael swydd rheolwr yn y faes ac yn gwneud y Lefel pump. Mae sector gofal wedi dod yn amlwg iawn yn y cyfnod yma am ei gwaith da, a dwi'n siŵr y bydd unigolion yn edrych ar y maes gofal fel gyrfa o hyn ymlaen. A fel mae Wendy wedi sôn, mae pethau wedi symud ymlaen yn y cyfnod yma lle mae dysgu wedi bod ar-lein trwy Google Hangout ac yn y blaen, Ac y dysgwyr wedi elwa hefyd o ddatblygu nid yn unig eu sgiliau ond eu sgiliau i ddefnyddio yym y sgiliau technegol 'lly. Wedyn mae o wedi bod yn gyfnod lle ydan ni wedi yym symud ymlaen er bod petha wedi bod yn heriol. Ie a dwi'n gwybod 'dach chi 'di bod yn brysur iawn achos eto yn y sector iechyd a gofal ma' yy y prentisiaid sgynnon ni a yn hyfforddi efo ni ar hyn o bryd, maen nhw'n dal i weithio'n ofnadwy o galed yn dydyn yn y cyfnod yma. Yndyn, mae rhan fwyaf o'r staff yn yn gweithio ac hefyd yn gallu ymdopi hefo cario ymlaen hefo'u cymhwyster, ond da ni wedi bod yn sensitif ac yn ymateb i unigolion yn ôl yr amser sydd ganddyn nhw. Ond mae y rhan fwyaf yym wedi gallu symud ymlaen hefo'u cymwysterau hefyd. Ie, a mae o'n mae'n glod mewn ffordd i'r dysgwyr hynny sy'n sy gweithio mor galed ac eto'n dal i ffeindio'r amser yna i fod yn gwneud cynnydd hefo'u cymhwyster nhw ac wedi symud ymlaen hefyd. So mae'n mae'n deud dwi'n meddwl bod ni wedi cael cipolwg um, andros o neis i fewn i i'r i'r maes yma sydd 'di bod 'w'rach yn un yy bo' bobol ddim yn sbio yn ei ga'l 'i ddiystyru lot yn yn y gorffennol ond dwi me'wl bod o wir 'di dod i'r amlwg ŵan yndo efo'r yy misoedd caled 'ma 'dan ni 'di bod trwyddyn nhw. We- wel yn yn bendant a d- a 'dan ni fel yym busnes at wedi medru neu' fideo bach i ddiolch i'n dysgwyr ni am yr holl waith caled maen nhw wedi ei wneud yym a wedi medru gwerthfawrogi y rôl maen nhw'n wneud yy yn y maes gofal 'na sydd ddim yn yr ysbytai a phethe. Wedyn maen nhw wedi bod yn ddiolchgar o hynny ac yn gweld bod pobl yn gwerthfawrogi nhw yn fawr iawn. Mae hynna'n neis, mae hynna'n wir actually, a a i rheiny oho- ohonoch chi sy yn gwylio, mae 'na lot o fideos ar ein tudalen Facebook Busnes at Llandrillo Menai ni yym sydd sydd yn jyst yn rhoi blas gwahanol i ni ar y gwahanol bethe 'dan ni 'di bod yn ymwneud â nhw yn ystod y cyfnod yma, ond ma' 'na fi- t- oes, diolch am atgoffa Enid, ma' 'na fideo andros o neis gen dy dîm di yn yn dangos y y gwaith caled ma' nhw'n neud. So yn ys- yn ystod y cyfnod clo 'ma ŵan te dwi'n mynd i droi at Laura ŵan, falle bod lot o bobl wedi bod yn cydied yn y siswrn neu'r clippers torri gwallt ag ati a wedi bod yn troi llaw at wneud i'w um, DIY haircuts nhw hunain ar uh, y trio, uh, trin gwallt a harddwch adre. Be sydd ti'n ddeitha ni amdan uh, yr ffrydiau ydych ti'n ymwneud â nhw? So, Laura, dyna na fi, fath o ddech chi'n ei wneud. Um, dwi'n gweithio fel aseswr a tiwtor trin gwallt yn Llangefni, a dwi hefyd yn arweinydd tîm ar gyfer harddwch a trin gwallt. So, da ni'n cynnig hwyster trin gwallt mewn lefel 2, 3 a 4. Um, da ni hefyd yn cynnig lefel 2 a 3 mewn harddwch, gwynaf a barbro. Um, so fel arfer mae'r dysgwyr yn dod i fewn at ni i'r coleg unwaith yr wsos i gael dysgu sgilia um, ymarferol a maen nhw'n cael mynd i fewn i dosbarthiadau theori hefyd. Hefo'r cymwysterau eraill, maen nhw'n cael eu dysgu um, yn y gweithle gan ddedwch y cyflogwr neu rwy'n sy'n gweithio yna, um, a mae'n tîm o'n aseswyr ni'n mynd allan wedyn i gwblhau y gwaith theori. Um, mae yna opsiwn i'r rhain sydd ddim eisiau dod i coleg i wneud hwnna gan ddysgu o bell hefyd. fel 'dan ni 'di trafod gynna' hefo'r amgylchiada' fel ma' n'w ar y funud 'dan ni 'di bod yn defnyddio lot mwy o Hangouts a Zoom a ballu. So ma' hynna'n opsiwn 'dan ni'n definitely mynd i symud ymlaen efo efo rhein sy ddim yn mynd i ddod i coleg so bo' ni'n gallu gneud y Hangouts dych ch'mod a ga'l weld gwynab rywun ma' hynna'n neud gwahaniath tydi? A dysgu nhw'n iawn gweld sut ma' nw'n ymdopi efo'r gwaith a mynd ar eu pace n'w 'lly. Roid mwy o gefnogaeth os 'dyn nhw isio. Yym ma'r sgilia torri gwallt 'di bod yn bach anoddach wrth neud adra lle bo' gennyn ni'm y models iawn neu bo' gennyn ni'm y tŵls iawn ond ma'r dysgwyr gennon ni wedi bod yn defnyddio be' gennon n'w adra 'lly ac yn gyrru fatha fideos a ballu ma' nw'n neud so 'dan ni'n gallu roid yr adborth yn ôl iddyn n'w fedru symud ymlaen wedyn. Yym.

Roedd ydy, mae pawb yr un fath yn y sefyllfa yma, dyna os neb yn mynd i... Na, ond dwi'n meddwl bod yna, da chi'n meddwl, chi'n dweud pobl wedi trio'r sgiliau bach matra di goro ella gwneud pethau hynna'n, so dwi'n meddwl ella bod o'n mynd i wneud pobl ella bod eisiau newid gyrfa neu meddwl, o ia, dwi wedi bod eisiau gwneud hyn i roed ar wwan, di'r siawns i fi wneud o lle, so dwi'n meddwl gawn ni fwy'n holi fel lle. Dwi'n meddwl bod hynna'n wir, rhaid i gwir. Mae'r ma, ma, cyfnod da ni yn mynd trwyddo fo ar y funud yn gwneud i bobl feddwl yn fwy dwys amdan beth yw camau nesaf nhw. Ac o safbwynt pobl ifanc sy'n gwneud y dewisiadau pwysig yna o beth yw'r cam nesaf, neu bobl sydd wedi bod mewn gweithio mewn rhyw yrfa am flynyddoedd, wrach yn mm. teimlo rwan, dwi wir eisiau gwneud hyn ddim mwy. Yn union. A dych chi'n meddwl, gyrfa, mae o'n um, wbeth really exciting, mae o'n maes really exciting o weithio, mae'r buzz da chi'n cael o weithio mewn salon. Da chod, os da chi'n neud o trwy brentisiaeth, da chi'n cychwyn fel la o gychwyn yn lle bod chi wedyn yn setlo lawr mewn gweithio ar ôl dwy tair mlynedd o ddysgu lle. Um, so ia, yeah, mae o'n amazing o yrfa i fod yeah. mynd i fewn. Ond maen nhw'n deud bod bobl bod pobl trin gwallt y bobl mwy o hapus a bodlon i byd yn dydyn o, o meddwl maen nhw'n cael y cyfle yna i sgwrsio dwi'n meddwl a jyst cyswllt gyffredinol dydy. Yndi. A ydych chi yn sefydlu fatha perthynas rili really, really da efo staff a clients a dach chod da ni yn tueddu bod yn pobl sydd ddim yn stopio siarad 'lly so ma' hynna'n rili neis 'dach ch'od dach chi'n dod i nabod pobol gwahanol ma' pobol yn magu hyder wrth neud o felly yn naturiol heb gor'o' ga'l 'u gorfodi 'lly so ma' pobol yn newid wrth neud y cyrsia a ma' nw'n aeddfedu mewn ffordd dach ma' 'na pwyntia gwahanol dim jyst y trin gwallt ma' nw'n ddysgu allan onno fo. Ie ma' ma'r ma'r hyder yn dod drw fel ti'n deud gor'o' sgwrsio 'fo pobol bod mewn cyfrifoldeb o fod mewn swydd a hefyd ma' jyst meithrin y sgiliau yna a, a gweld, o, oh, dwi'n ga, dwi gallu gwneud hyn. Yn union, ie. Yeah. Mae'n amazing o deimlad chi, dych chi'n pan da ni'n mynd allan i asesu a da chi'n gweld y dysgwr na yn datblygu neu i, i fyny am y tro gyntaf, dych chi'n dda, waw, ti wedi gwneud y e rili really da. Mae o'n rili really exciting i ni gallu yeah. gweld bod nhw yn datblygu fatha trwy um, y lefelau gwahanol a bob tro trio pwsio nhw mlaen i wneud y lefel nesaf hefyd 'lly. Ie. So ti ti'n gweithio yn bennaf yn Llangefni ond does 'na ma' mae mae'r mae'r addysg yn ma' ma' gynnon ni brentisiaid ar hyd a lled gogledd Cymru oes? Oes oes 'dan ni'n gweithio trwy Môn, Gwynedd, Dinbych, um, gogledd Gwynedd a Ynys Môn 'lly. Um, so ma' nhw'n fy fan so fatha ni'n deud gyna hyn sy'n dysgu o bell ella bod nhw'n byw ch'od ochor Dol- Dolgellau lle ma'r u- bell yn ddod i fewn so ma'r siawns yna iddyn nhw ga'l dysgu o bell wedyn a wedyn fydd y hang-out 'ma'n symud ymlaen ŵan i ga'l o dych 'o' ma' ddigon hawdd iddyn ni ga'l n'w i joinio'r theori sgynnon ni yn y coleg a ballu wedyn efo technoleg a ballu dyddia' 'ma dyde? Yndi. Dwi me'wl ma' hyn yn wir am bob yym yy yym llwybyr 'dan ni'n drafod yn fan 'yn heddiw do's 'im un ohonyn nw lle ma' rywun yn gor'o' dod i fewn i'r coleg nag oes mae o ma' ma' rywun yn gallu ymuno hefo y y y neu gwneud cais am brentisiaeth a hyfforddi yn bymwnaig lle maen nhw'n ffeindio'r gwaith hynny 'lly. So dwi am symud wan dipyn bach at yy i gael glywed be' sgyn Louise i ddeud achos wyt ti'n neud efo lletygarwch a ac arlwyaeth ac ati a mae hwn eto'n sector sydd wedi bod drwy gyfnod anodd ofnadwy ar y funud. So dweud dipyn bach amdan y y prentisiaethau ti'n ymwneud â nhw. Haia, ie Louise ydw i, a dwi'n aseswr yn Arnwya a Lletygarwch, um, a dwi'n gweithio allan o Llangefni ac yn asesu dros Môn, Gwynedd a Conwy. Um, a da ni'n cynnig gwahanol cwrsiau yn Lletygarwch. Um, da ni'n cynnig coginio, um, da ni'n cynnig coginio proffesiynol a mae hwn yn gwrs i rywun sydd efo diddordeb gweithio yn fatha fine dine restaurant a mae gennym ni um, cwrs arall coginio sy'n cynnyrchu a coginio a mae hwn yn gwrs i rywun sydd efo diddordeb i weithio mewn gegin yn ysbyty neu ysgol neu cartref, neu caffi. Um, a hefyd mae gennym ni blaen y tŷ, front of house, yn gweithio fatha waiter neu waitress. Mae gennym ni cadw tŷ, um, front office, os ydych chi'n gweithio mewn debynfan, gwesty. A mae hein, mae'r cwrsiau'n dechrau i apprentisiad o lefel 2, a wedyn mae yna gyfle wedyn i symud i mlaen fyny i lefel 3.

Ar y ar yr meddwl cynta' 'na ch- o yn yn y cyfnod clo 'ma fel 'yn ma' bob peth 'di stopio ond dydi pethe'm 'di stopio chwaith yn y prentisiaethe yy wt ti'n ymwneud â nhw chwaith naddo? Hmm nacdi ma' gynnon ni lot o dysgwyr sy'n gweithio yn Ysbyty Gwynedd yn Ysbyty Stanley Stanley ma' gynnon ni pobol sy'n gweithio'n cad- yy cartrefi gofal a ma' nhw dal i dal i chwilio am staff ar, ar hyn o bryd, a maen nhw wedi bod yn gofyn os oes gynnon ni adnabod o'r rwy'n sy'n eisiau, sy eisiau gwneud prentisiaeth Wel mae hynny'n obeithiol achos uh, eto mae, mae ma, pan mae rhywun yn, yn ymgymryd â prentisiaeth, fel o'n i'n dweud, maen nhw mewn gwaith go iawn dydy. So mae, yeah. bob sector dyn ni'n sôn amdan yn fan hyn bore yma, maen nhw yn y sectorau ofnadwy o bwysig a fy' 'na wastad... Mae pawb eisiau bwyta does, mae pawb eisiau rhywun i gwcio bwyd iddyn nhw a a fel yn deud os pan ddaw y cyfnau cyfnod 'na pan maen nhw'n gallu mynd allan i le bwyta i gael pryd o fwyd fe- ma' pobl wastad yn licio wneud hynny. A fel yn deud ma' pobl wastad eisiau rhywun i edrych ar eu hole nhw, edrych ar ôl eu plant nhw, talu gwalltie nhw a hyn i gyd so mae mae 'na mae 'na lot o o o bethe positif iawn yn y yn y prentisiaethau 'dyn ni'n sôn amdan yn fan hyn yn does bore 'ma? A mae pobl yn gallu cychwyn efo prentisiaeth yn, yn y maes o ti'n ymwneud efo, yn, yn, eto yn syth bein o'r ysgol yn dyn? Syth bein o'r ysgol. Um, mae rhai um, llefydd, dwi'n meddwl bod ysbyty Gwynedd, da chi'n gorfod bod yn 18 i weithio yn y gegin. um, trwy beth sy'n cydwelu dyn i gyd, um, ond mae lot o llefydd yn cymryd o 16. Ie, yeah. so mae, mae o'n, a swn i'n awgrymu rili really, i unrhyw berson ifanc sydd yn ystyried prentisiaeth, os ydyn nhw'n gweithio hefo cyflogwr yn barod, wrach mewn job disadwn neu be bynnag, neu maen nhw wedi bod a maen nhw wedi ddordeb, mae'n ma werth iddyn nhw ddechrau meddwl a trafod hynna. Unwaith mae rhywun yn gwybod be di prentisiaeth, mae'n haws cael iddyn nhw gael y sgwrs yna hefo'u cyflogwr hefyd yn dydy, neu mynd i ofyn, gynnau ffansi bod yn brentis, sa chi'n licio cymryd fi mlaen fel brentis a hyn i gyd, so mae, mae, mae, mae gwybodaeth yna yn, yn help dydy, really. A dyn, da ni'n sôn amdan technoleg a um, defnyddio cyfryngau gwahanol a felly mae'n hyn. Dwi am ofyn i Glenda wan sôn dipyn bach amdan yr, yr prentisiaethau mae hi'n ymwneud â nhw. So, swn i'n cymryd bod pawb sy'n gwneud gweinyddu busnes a rheolaeth a phethau fel hyn yn chwip am ddefnyddio technoleg fel hyn. Fysa ti'n dweud bod hynna wir, Glenda? Um, Os dwi'n ateb yn onest, nac 'di. Ma' 'na rei bobl yn stryglo efo efo'r technoleg um, yn gweinyddiaeth busnes a'r cwsmeriaid gwasanaeth fyd. Um, ond da ni wedi dod i arfer wan dros yr misodd ma, da ni wedi bod yn, yn lockdown. Uh, Glenda dwi, i, a dwi'n aseswr i'r busnes a reolaeth. Um, dwi'n gweithio allan o Roson Si, o gynnyn ni tîm o dîm sy'n gweithio o Fangor hefyd. So, da ni'n cyfro Môn, Gwynedd, um, Gonwe, Dimbych, a da ni'n mynd allan i'r Exam fyd. A weithiau, um, wedig yr uh, sbyty, mailer a ffordd na uh, cwpini fel la. So da ni'n cyfro um, lefel 2 i 4 mewn busnes a lefel 2 i 3 mewn gwasanaeth cwsmeriaid. Um, mae yna tîm go lew o'n ni, pymtheg o'n ni, so yna mae yna dipyn o'n ni'n mynd round i gweld pawb. Yna ni'n neud o mewn dwyieithog so os ma' 'na unrhyw pe- person isio neud o mewn dwyieithog ma' 'na dipyn o'n ni yn neud o'r yr ddau. Yym 'dan ni'n dystio yy reolaeth o busnas trio heddiw dydi bore 'ma so yy busnas ar cwsanaeth cwsmeriaid 'dan ni'n neud ti'n gechra dechra o sixteen i fyny syth o'r ysgol i neud lefel dau. Faswn i well i gwel' chdi to nineteen ugain rwbath fela i neud lefel tri jyst i chdi ga'l profiad dipyn bach o profiad i mynd ymlaen 'c'os ra- raid ti roid arboth yn ôl i bobol a a syportio heina so jyst dipyn bach o brofiad i i gallu ch- neud hynny efo efo pawb yym ma' bobol yn gofyn lle 'dan ni'n gallu neud yym gwasanaeth cwsmeriaid wel m- ma' 'na bob lle rili isio gwasanaeth cwsmeriaid. Dim bwys be di o, di um, uh, hotel, beth bynnag ti isio, siop, sbyty, rhywbeth, mae yna cwsmeriaid yna a rhaid ti da dangos bod ti'n gallu siarad, delio, um, sortio peth allan iddyn nhw. So cwsmeriaid dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw uh, cwsmeriaid tu mewn na tu allan. So mae yna dipyn i chdi wneud a mae yna dipyn o cwrsus i chdi wneud. Gyd i dechrau efo lefel 2 a nas ti'n cael profiad a ti'n cael fforddus gyd i mynd i fyny seth i lefel 3. Mae yna reid i wneud lefel 2 a lefel 3 mewn uh, blwyddyn neu blwyddyn a hanner a nhw wedi symud i mewn, maen nhw wedi 'di neud o'n dda a wedi symud i fyny ma' reolwr nhw 'di ddeud cario mlaen a ma' nhw 'di neud o. Mewn lefel yy busnes yy ma' nhw'n neud lefel dau gynta os nw'n dechra o'r ysgol os ma' nw'n dod o llefydd arall 'c'os 'dan ni'n ca'l lot sy'n symud symud rownd yym so ma' n'w 'di neud lefel dau efo rhywun arall a ma' n'w dod i fewn i i'r swydd newydd a ma' n'w 'di dechra lefel tri a wedyn mynd i fyny'r i lefel 4. Um, da ni'n gallu neud o um, remote, da ni wedi neud o rhwng yr misodd yma a mae wedi gweithio'n dda. Mm. Fel arfer, da ni isio neud observations i gweld sut ti'n siarad efo bobl yn iawn. Dyna'r ochr da ni wedi stryglo efo, ond da ni wedi ennill wan, da ni wedi neud observations a da ni wedi recordio nhw. A wedyn ail chwarae nhw yn ôl a gweld sut mae pethau. So dwi'n rhannu, wel, be dwi'n neud i rhannu'r observations, da ni di recordio efo'r dysgwyr, a maen nhw'n gweld sut mae maen nhw wedi wneud efo, efo siarad efo rhywun neu dealio efo rhywun neu wneud sortio problemau neu rhywbeth allan. So mae heina wedi bod yn gweithio na, cos maen nhw'n gael amser i edrych yn ôl wedyn. be maen nhw wedi wneud, sut maen nhw wedi wneud o, a wedyn newid os maen nhw'n gallu newid o wedyn. So yeah. maen nhw wedi wneud yn dda. Alla i weld bod hwnna yn ffordd um, well o swbeth na jyst bod rhywun yn cael ei arsylwi yn, yn gwneud y gwaith yn well. Achos does e'n byd fel gwylio dy hun yn ôl nag oes i, i sylweddoli lle mae pethau wyt ti dy hun ddim yn hapus efo a hyn i gyd. A dwi'n meddwl bod hwnna probably yn yn ffordd i unrhyw berson sydd yn y fforddi i, i seriously werthuso nhw'i hunain hefyd, yn ystod a jyst rhywun arall yn sbio arnyn nhw. O, dwi wedi cael abos gyn dysgwyr de, so maen nhw wedi gweld, maen nhw wedi gweld yr, y recording wedyn, a maen nhw wedi deud, dwi newid hynna, dwi wedi newid hynna. a mae tro nesaf, mae on, maen nhw'n wedi newid o, mae o'n well, yn dydy. Mae ma, ma nhw hydyrus yn neud o y pethau yma. Yndi, dwi'n meddwl so. Dwi'n waith critic na chdi dy hun. Dwi'n sbio nôl ar rhywbeth fel hyn, felly. So ma, ond, ond fel dweud eto, da ni'n addasu drwy'r amser a da ni'n ni um, defnyddio'r technoleg sydd gyda ni ac yn, yn iwsio hwnna i, i roi profiadau gwahanol i bobl ac i, i, i, i wneud o'n fwy pell gyrhaeddol fel bod unrhyw un yn gallu cymryd rhan yn dydy, really. Mae o'n Agored iawn. So the- yn amlwg 'dyn ni yn fan hyn i gyd yn gweithio yn Busnes Arts Llandrillo Menai a 'dyn ni'n darparu yy ag yn asesu y sgilie yne on' ma' rôl y cyflogwr yndydi yn holl bwysig yn y bartnerieth brentisieth 'ma mewn ffor. Yy pwy sa'n licio sôn dipyn bach amdan y gefnogaeth ma'r cyflogwyr yn rhoid? Dwi'n mynd dwi'n mynd i os nad oes rhywun yn switsio'i meicroffon i ffwrdd ac yn gwirfoddoli ŵan dwi'n mynd i bigo ar rywun. Ond jyst i ni gael bach o o o syniad o sut sut ma' nhw 'di deimlo o safbwynt y gefnogaeth ma' nhw'n ca'l gan y cyflogwyr. Enid fysa ti'n licio... Na i. Yym wel ma'r berthynas hefo cyflogwyr yn bwysig iawn. Yym, achos da ni isio yym ymateb i anghenion y cyflogwyr fel bod nhw yn gallu a ni yn gallu rhoi cymorth i ddatblygu y staff. Wedyn mae o yn fel cydweithrediad rhwng y cyflogwr, rhyngddo ni fel staff y coleg a rhwng y dysgwr er mwyn bod ni yn gallu rhoi y cefnogaeth orau, bod ni'n gweld be di anghenion y cyflogwr ac anghenion y dysgwr a gallu symud ymlaen. Mi ydan ni hefyd yn cysylltu yn rheolaidd efo'r cyflogwyr fel bod ni yn cael adolygiad yym o waith yr aelod neu y dysgwr a mae o'n gyd-weithio oherwydd mae'r cyflogwr yn ran mawr o'r prentisiaeth. achos y nhw yn y llefydd gwaith sydd yn datblygu sgiliau ar unigolyn, yym a mae o'n berthynas glos lle mae rhaid i bawb cyd-weithio efo'i gilydd achos mae gynnon ni yr un un nod i gael staff um, sydd yn cymhwyso ac yn staff profiadol ac yn gallu ymateb um, i rôl y swydd lle. Ydy, dwi'n meddwl, mae'n ma deud, mae mae'n dyled ni'n fawr mewn ffordd i gyflogwyr sydd yn yn buddsoddi yn y bobl ifanc a mewn hyfforddi i'w staff achos mae o er bod nhw yn gorfod talu am yr hyfforddiant maen nhw'n dal yn gorfod rhoi y gefnogaeth na i fewn ac wrth gwrs mae mae unrhyw un sy'n rhedeg busnes mae ma' mae o'n ma'r amser amser rhywun yn costio bres yndydi so a ma' so ma' mawr dwi'n meddwl. Yndi, a, a mwya mae'r cyflogwr yn rhoi i fewn, y mwya maen nhw'n cael, cael allan ohono fo hefyd, achos mae yr, y staff yna yn datblygu i fod yn weithio, um, sy'n, maen nhw'n gallu dibynnu ar ac yn effeithiol. Ia, yndi. So dwi'n mynd i ofyn i Claire ŵan, wyt ti'n dwi di ti wedi bod yn ddistaw yn y yn y cefndir Claire. Os yna unrhyw gwestiynau ydi dod i fewn o gwbl, yym allan ni a ddechrau meddwl am ateb nhw. Wel, oes, mae gennym ni cwestiynau sydd wedi dod i fewn trwy e-bost. Mae pawb ar y live stream yn swil ofnadwy bore 'ma. Dwi wedi synnu ond ma' 'na pobol yn granda arnon ni ac yym 'dan ni 'di ca'l neges gan Glenda a dwi'n meddwl bo' Glenda yn athrawes a ma' hi 'di gofyn ydi o'n bosib ca'l recording o'r yym trafodaeth yma i i gyrru i'r ysgolion so dwi'n meddwl bo' hynna yn rwbath werth chweil so nawn ni drio yym cyfro rhai o'r cwestiynau yma. So, mae yna cwestiwn wedi dod i fewn yn gofyn faint oed oes rhaid i rwy'n fod i i wneud prentisiaeth? Nawn ni jyst atgoffa pawb, dwi'n meddwl, os mae hynna'n bosib. Ie, yndi. Dw- Dwi'n meddwl, um, mae, mae prentisiaeth yn gored, uh, dwi'n meddwl bod mi, fydd, mi fyddwn ni'n gweld wwan mwy o bwyslais ar gyfleoedd i bobl ifanc sydd eisiau mynd i mewn i'r byd gwaith a mi- dw- dwi'n meddwl y byddwn ni'n blaenoriaethu y pobl ifanc hynny sydd eisiau gwneud y cam cynta' yne o'r ysgol i fewn i brentisiaeth. So mi allith rwy'n gychwyn ar brentisiaeth yn 16 oed mewn rhan fwyaf, swn i'n deud, o'r meysydd prentisiaeth sydd ar gael. Mae yna rei ffrydiau a sectorau a lefelau lle mae gofyn i rwy'n fod yn hun, oherwydd mae prentisiaeth gan bod o'n ddibynnol ar um, dysgu sgiliau yn ymwneud efo gwaith ac ar ddangos bod chi'n gallu gwneud sgil yn y gweithle fel tai. Mae o'n dibynnu bod chi yn y swydd iawn i allu arddangos y sgiliau yna. So mae yna rei lefelau wrach mae disgwyl i rwy'n fod yn hun. A dwi'n gwybod mae Enid wedi sôn a dwi'n meddwl bod Glenda wedi sôn am rei lefelau lle mae gofyn i bobl fod yn 18 oed um, cyn y ganw gychwyn ar brentisiaeth ar y lefel yna. Ac wrach os di rwy'n yn dymuno gwneud prentisiaeth gradd, wel wrach fydden nhw'n aros yn yr ysgol neu, neu dod i'r coleg i wneud lefel A a wedyn dewis yn ôl 18 ar y dewis nesaf yna, felly da bod gynnyn nhw gyflogwr. Ond mae gennym ni hefyd rai prentisiaid. Mae gen lot o bobl ifanc hwyrach yn dymuno gwneud y, y cam um, trydyddol nes sef y lefel A cyn bod nhw'n mentro i, i fyd prentisiaeth. A mae hynny'n, da ni'n gweld hynny wrach mewn sectorau fatha peirianneg a phethau fel hyn. So, dwi'n mwyn gwybod os oes rhywun arall eisiau ychwanegu at hynna, yn enwedig efo iechyd a gofal wrach, o pam fod y sectorau yna yn 18 a nid. So, ti'n licio dweud? Um, da ni'n edrych ar um, unigolion sydd yn 18. Um, y rheswm fwyaf ydy am bod y cartrefi gofal a'r sefydliadau gofal um, ddim yn mynd i gyflogi unigolion ta maen nhw bron iawn yn 18, oherwydd tydyn nhw ddim yn gallu cyfri nhw yn ei rhif staff Yym, mae staff sydd o dan 18 yn gorfod cael eu cysgodi neu bod nhw'n cysgodi yym staff eraill. Wedyn yn yn y sector yna, tydy'r cyflogwyr ddim yn cyflogi rhai sydd o dan 18. Yym mae o'n tueddu i fod, unwaith maen nhw yn dŵad i fyny 18, A nes di Louise hefyd ddeud do os oes yna rhywun yn gweithio mewn maes arlwyo ac ati os ydyn nhw mewn sector, os ydyn nhw'n gweithio mewn lleoliad penodol maen nhw'n gorfod bod yn hŷn, ia? Os maen nhw, mae'n dibynnu e- efo efo yym coginio mae rei di rei kitchens ddim yn cymryd nhw mlaen tan maen nhw'n 18 yym gan bod nhw'n gweithio fo dipyn o machinery gwahanol lici- wel dim machinery ond ma' ma' 'na jans da efo insurance a petha felly 'dyn nhw'n ma' nhw'n gorfod bod dros 18. A nes deitha hefyd Glenda yn do sôn efo lefele uwch yn y... Do. Yr achos um, os maen nhw'n rhoi adborth, maen nhw'n gwachad be mae pawb arall yn neud yn y swydd a monotro gwaith nhw. Rhaid fod nhw'n bod yn cyfforddus i roed adborth yn ôl iddyn nhw, edwedig os maen nhw'n hynna no no. yn dechra o neu neud r- rhyw gwaith so jyst profiad 'di o. Ma' neud yn siŵr bo' n'w ma' gynno fo p- yy digon o profiad i roid adborth yn ôl i bobol sydd hyna na nw na neu neud yn rwbath yn rong neu gwatsiad be' ma' nw'n neud so dyna dyna pam dwi'n meddwl ma' nw'n gofyn bod yn hynna i dechrau'r prentisiaeth. Ond ar y nid sôn yn do Wendy ma yn gofal plant ma nhw'n cael cychwyn yn 16 oed. Mi gawn nhw gychwyn ar lefel dau yn 16 oed. A wedyn? A wedyn jyst fel oedd Glenda yn ddeud, er mwyn mynd symud ymlaen, mae gennym ni gymhwyster newydd wan yn gofal plant, so er, a maen nhw wedi deud yn bendant, mae rhaid nhw fod yn orychwylwyr i wneud lefel 3. So yn amlwg, fel o Gwe- Glenda'n deud, dyn nhw ddim yn ol- oruchwylio staff eraill pan maen nhw'n dŵad i fewn i'r maes am y tro gyntaf. So nhw eis- eisiau magu'r hyder, magu'r sgil, magu'r profiad er mwyn gallu arwain staff eraill, um, roed cyfarwyddiadau i staff eraill, roed adborth i staff eraill, ac i staff eraill parchu nhw, mae eisiau dipyn bach o oed a profiad i gael parch, does? A wedyn, yy, so m- da ni'n disgwyl bod y genod sydd yn wneud gofal plant yn 18 i wneud yr um, lefel 3 ond fel o'n i'n deud yn iechyd a gofal plant a phobl ifanc, achos ni sydd yn neud yr ochr yna o gofal plant, o, o y iechyd a gofal, mae nhw'n disgwyl os ma' nhw'n symud ymlaen i fod yn, be maen nhw'n alw'n advanced practitioner, neu i fod yn rheolwr, mae rhaid nhw fod yn 19 oherwydd natur y fath o, o ofal a natur y fath o bethau maen nhw'n delio hefo. Ie yym a dwi'n meddwl ma' siŵr bod o wbeth yn debyg i ch- i chdi Lora efo trin gwallt ma' pobol yn ca'l cychwyn yn un deg chwech oed ond os o's 'na swydd efo bach mwy o gyfrifoldeb angen bach o brofiad. Ia ma' nw'n cychwyn efo ni yym tueddol yn syth o'r ysgol yn un deg chwech a ma' nw'n datblygu naturiol ar lefel tri. Yym 'dan ni yn gofyn bo' nw wedi yym bildio ryw fath o c- yy 'dych ch'od y clientelle 'lly yym cyn symud ymlaen i lefel tri a 'dan ni'n pwysleisio hynna munud ma' nw yn cychwyn so bo' nw'n ymwybodol o'no fo o hyd jyst am bo' nw angan y profiad o fedru neud fatha gwasanaeth- gwasanaeth- gwasanaetha' gwahanol a ca'l y clientelle gwahanol. Yym symud ymlaen i lefel pedwar wedyn ma' nw'n tueddu i bod chydig bach hŷn eto jyst er mwyn ca'l profiad yym 'c'os ma' hwnna'n fwy am redag salwch a managerial 'lly ma' o'n specialeisio mwy mewn 'tha skin and scalp conditions so ma'r angan y profiad 'na tu ôl iddyn n'w a yn gallu gweithio'r ochor busnas yno fo neu 'dyn nw'm yn mynd i gallu gneud y cymhwyster 'lly. Ie. So dwi'n meddwl bod i ateb y cwestiwn, mae rhywun yn gallu cychwyn yn syth, gan mae'n rhan fwyaf ei sydd yn 16, ond mae'n e gyfle i rwy'n weithio i fyny trwy'r lefelau a trwy hynny wrach maen nhw'n mynd i fewn ar y lefel yna pan maen nhw wedi cael y profiad a'r gallu a'r sgiliau yna dan ei belt ac e- ebyn yr amser maen nhw'n cyrraedd y lefel penodol, gobeithio bod nhw yy wedi cyrraedd yr oedran penodol o, o ran hynny. Yym, di hynna'n ateb y cwestiwn ti'n meddwl, Claire? Dwi'n meddwl mae hyn, mae hyn, yndi, yndi, mae hynna di ateb y cwestiwn. Mae, mae Dwi'n meddwl hefyd, dwi'n gael just bwtio fewn. Cei, siwr, Wendy. Ie, yeah, just eisiau dweud hefyd, mae'n eisiau, eisiau ni gofio hefyd, cofn bod gen i bobl sydd yn gwrando, dydy y prentisiaeth ddim just i pobl ifanc. Na, chdi. Na. Byddwn ni'n sôn amdan pobl 16, 17, 18, 19, gan nhw fod yn ei yym tridega, pedwardega, mae hynna mae'n gorad i i bawb rag ofn bo' pobl yn meddwl bo' nhw rhy hen, dydyn nhw ddim yn rhy hen i wneud o. Na, byth rhy hen i ddysgu dim byd. Diolch yn fawr iawn Wendy, mae hynny'n bwynt andros o bwysig. A mae gennym ni lot o brentisiaid sydd yn yn hŷn a wrach ddim wedi cael y cyfle i jyst ennill cymwysterau, 'di mynd syth o waith i waith o'r ysgol wrach a jyst wedi gweithio a wrach bod prentisiaeth yn ffordd iddyn nhw gael cymhwyso a, a tystysgrif i ddangos bod nhw yn gallu gwneud. Dyna di'r sy'n neis amdano cymwysterau sydd o fewn fframwaith prentisiaeth. Mae o'n galluogi hynny. Os gen ti gwestiwn arall, Claire? Oes, wel, mae Glenda wedi dod yn ôl ato ni, a mae Glenda'n gweithio i Gyrfa Cymru. Mae hi yn mentor stem. So Glenda, da ni yn neud Facebook Live pnawn 'ma am ddau, a mi fyddan ni'n cyfro rhai o'r pynciau stem. So os ti'n gallu ymuno adag yna, gwych. Um, Ia, oes. Wnes di ddeud wrth Glenda hefyd, mi fydd, bo, fydd y recordiad o hwn ar gael, a fyswn ni wrth yn boddau'n rhannu nhw efo ysgolion, fysa, so mae bob un o'r rhain do'n i'n neud, a dwi'n meddwl bod ni'n neud tri gyd, dau Gymraeg ac un Saesneg, ie? Yy yy dau yn Gymraeg a dau yn Saesneg. Dau yn Saesneg, mae'n ddrwg gennai. A wedyn, um, a dwi'n yn nhw gyd, so well fi gofio hynna. So, um, um, mae, mi, mi fydd hynna i gyd ar gael i rannu efo ysgolion, bydd? Bydd, bydd. Cwest, cwestiwn holl bwysig sydd yn dod i fyny gyda ni bob tro wastad, um, tro ar ôl tro yn um, nosweithio agorad, ydy y cwestiwn ar sut, sut mae person yn ffeindio cyflogwr yn eu prentisiaeth efo a cwestiwn sy'n cael ei gofyn lot ydy wneith y coleg ffeindio cyflogwr i ni? So ella bod ella bod ni angen trifio chydig o amser ar ar hynna. Oce. Wel ia a mae o'n gwestiwn da mewn ffordd achos falle bod pe- yym person ifanc sy'n dod syth o'r ysgol, um, hwn fydd y cam cyntaf nhw i fewn i gyflogaeth o bosib. So mae hyn gwestiwn ofnadwy o berthnasol. So dwi'n meddwl bod o'n, um, nes, nes, dwi'n meddwl bod fi wedi dweud ar ryw bwynt yn y sgwrs, dwi'n meddwl bod o, bod fi unrhyw berson ifanc sydd yn gwybod bod nhw eisiau dysgu yn y ffordd yma, mae syniad da iddyn nhw ddechrau ffeindio um, a gwneud y cysylltiadau yna hefo cyflogwyr, wrach gofyn am brofiad gwaith ac ati, dwi'n gwybod bod hynny'n bach yn anodd yn y cyfnod da ni yn efo wrach, ond wrach bod o'n syniad iddyn nhw feddwl amdani nhw, gael blas o, o weithio yn y maes yna hefyd. Ond mae gyda ni fel grŵp Llandrillo Menai a Business at Llandrillo Menai lot o gysylltiadau efo cyflogwyr yn barod ac mae dyn ni yn cael ceisiadau gen bobl ifanc yn syth o'r ysgol eisiau dod i wneud prentisiaeth a mi ydyn ni yn gallu helpu nhw yn y broses o leo, leoli efo, um, efo cyflogwr. Ond dwi'n gwybod, os yw'r rhywun, os rhywun arall eisiau dweud dipyn bach amdan, o chdi sôn o blaen amdan um, y gwaith, da chi'n gallu gwneud i matcho bobl efo cyflogwr? Sgynna chi Dach chi'n neud rhywbeth fel yn y maes, dach chi'n gweithio yn y maes? Uh, WPOs, Work Placement Officers, maen nhw'n neud um, pethau, ma, fel arfer maen nhw'n trio uh, neud y dysgwyr o prospective dysgwyr i cael um, cefnogi efo'r efo cwmni. Siarad efo reolwr a gofyn os, os gael nhw profiad mewn gwaith yn y lle nhw. Ond mae gynnyn nhw um, rhyw spreadsheet beth bynnag mae o, mae gyda nhw uh, cwmpeni, companies ar yr system yma sy'n dangos, maen nhw'n trio ffeindio'r apprentisiaeth, a mae'r apprentisiaeth tre'n ffeindio gwaith, so maen nhw'n trio matcho nhw i fyny os, os mae hynna'n digwydd. Fel arfer, maen nhw'n trio encourage nhw i, i mynd i mewn i'r gwaith lle i gofyn am gwaith, cos mae hynny yn, yn, yn dal y confidence i nhw, hyderus i nhw, bildio hynny i fyny. Ond mae yna ma, na, matching service. A hefyd, da ni'n siarad efo bobl allan yn, yn gwaith, a mae yna rei mam neu dad yn gofyn iddyn ni sut da ni'n neud o. Wedyn, da ni'n gyrru e-bost i'r coleg, i'r adran maen nhw'n eisiau bod mewn a gofyn ffordd nad da ni'n wneud o hefyd yeah. mewn so, sgwrs. A, a dwi'n meddwl, dwi meddwl bod o, os ydy'r person ifanc ei hun yn, yn gwneud y, y cyswllt cyntaf neu hefo cyflogwr, mae yn dangos bod y person yn ein cyn a bod nhw'n awyddus i fod yn gweithio a dwi'n meddwl Er bod o'n yy yn anodd 'w'rach jyst cymryd y cam cynta 'na i neud, mae o yn rwbeth, mae'n sgil bywyd ofnadwy o o bwysig i'w feithrin. A 'swn i'n cynghori unrhyw berson ifanc i fod yn yy yn cychwyn efo hynna os 'dyn nhw o o o ddifri am fynd i chwilio am waith. Ond dwi'n gwbod bod Gyrfa Cymru hefyd hefo y gwasanaeth be' ma' nw'n galw yn um, apprenticeship matching service, lle, mm. lle, lle, ni'n, hysbys, lle mae cyflogwyr yn hysbysebu swyddi sydd ar gael i brentisiaid. So mi fydda'r unrhyw berson ifanc edrych ar y gwasanaeth hwnnw os dyn nhw'n chwilio am gyflogwr. Um, a fel ni'n dweud, os dyn nhw'n cysylltu gyda ni, mi newn ni'n gorau i drio ffindio o'n o hynny 'dyn ni'n wybod am gyflogwyr sy'n chwilio am brentisiaid a 'dyn 'dyn ni 'dyn ni'n gneud y gore'. So does dim rhaid ag a a ma' 'na lot o yym yy lwybre prentisiaeth. Maen nhw wrach yn gallu dod i'r coleg am gyfnod byr beth bynnag i wneud chydig o'r cymhwyster tra maen nhw'n chwilio amdan um, uh, cyflogwr uh, addas. A weithiau mae cyflogwyr yn dod ata ni i ofyn pwy sgynna ni ar yn cyrsiau ni yn y coleg hefyd. So mae mae'n mae gweithio mewn amryw o ffyrdd. A dwi'n meddwl, um, fel dweud, mi, mi ellith um, rwy'n fod yn hyfforddi ar elfennau gan ddibynnu ar y brentisiaeth, elfennau o'r brentisiaeth hynny

Newyddion, mae rhaid bod rhywbeth di digwydd. Mae rhaid bod rhywbeth di digwydd, reit. Um, dyla ni sôn am dan, um, am dan uh, anghenion uh, ychwanegol ella, os pa um, cefnogaeth, mae hynna'n cwestiwn sydd yn cael ei gofyn lot. Dydwch, os, um, os oes na myfyriwr uh, sydd yn dyslexic er enghraifft, sut mae'r coleg yn gallu cefnogi nhw trwy prentisiaeth? Ok, wel dwi'n meddwl bod, um, mae hwn, mae eto yn cwestiwn ofnadwy o bwysig, a dwi'n meddwl bod ymwybyddiaeth ni rwan o gyflyrau wrach sydd yn, yn unig yn anodd i bobl ddysgu mewn ffurfau traddodiadol, fatha lot o sgwennu ac aroliadau, felly dyn ni yn deall yn well amdan gyflyrau felly. Ond wrth gwrs, mae prentisiaeth um, yn agored i unrhyw un sy'n dysgu mewn gwahanol ffyrdd, a 'dyn ni'n addasu y yr y y dysgu drw brentisieth i siwtio y person ynny. Wan ma' 'na lo- 'dyn ni yn cefnogi prentisiaid mewn lot o wahanol ffyrdd a dwi'n meddwl falle gellith bob un o'r o- ohonoch chi ar y sgrin ddeud yn well na fi yy o enghreifftie o gefnogaeth 'dyn ni'n roid i ddysgwyr sydd 'w'rach hefo anghenion um, ychwanegol i beth sy'n rhywbeth fatha dyslexia neu um, spectrum autistic neu, neu rhywbeth fel yna. Bod ne, pa, os allwch chi rwy'n ddeud pa gefnogaeth fysa ni'n rhoi mewn achos fel yna? Um, Wel, na i gychwyn, Christine, mond i sôn um, sut fysa ni'n cychwyn. Pa mae dysgwyr yn dod ata ni ac yn cael eu cyfweld, da ni yn trafod yym be di anghenion yr unigolyn a ma' 'na drafodaeth yn digwydd fel bo ni yn ymwybodol ac yn medru gneud darpariaeth yy i'r unigolyn yna. Wedyn yym ma'r unigolyn yn gwneud yr asesiad west fel bo ni'n gweld be di y lefel mewn yym mewn rhif a mewn gwaith ysgrifenedig ac o hwnna 'dan ni'n gallu symud ymlaen wedyn. achos mae'n dibynnu'n union ar y maes rhaglen, achos yn gofal, um, oherwydd y cymwysterau newydd sy'n dod wan, mae um, y dysgwyr gofal yn gorfod um, eistedd asesiadau, a wedyn efallai bod hynny'n golygu bod nhw'n mynd i gael mwy o amser i wneud yr asesiad, efallai bod yna bethau fel reading pens ar gael iddyn nhw. Um, felly, trafod yy hefo'r dysgwr, a ni- nid yn unig trafod ar y cychwyn, ond mae hon yn drafodaeth sy'n mynd ymlaen yym ym mhob cyfarfod i wneud yn siŵr bod ni yn ymateb i anghenion yr unigolyn, yym na ddim ryw blancad ydi o, bod ni'n edrych ar bawb yr un un ffordd 'lly. Yym felly dyna dyna be' 'di'r cychwyn i ni yn gofal 'lly. Ie a dwi dwi me'wl bod y ma' mae'n ei gyfrifoldeb arnon ni fel darparwr hyfforddiant beth bynnag i fod yn siŵr bo' ni'n cefnogi dysgwyr mewn ffor sydd yn addas i'w anghenion n'w a wedyn mewn fel ma' Enid yn deud pan 'dyn ni'n cofrestru unryw yym brentis o'r newydd 'dyn ni yn gneud yym profion yn swnio dipyn bach yn ffurfiol ond, ond profion ydyn nhw ond maen nhw yna i helpu ac adnabod y, y, y llefydd mae rwy'n isio y gefnogaeth ychwanegol yna. Dyn nhw ddim yna i weld be mae rwy'n ddim yn gallu wneud er mwyn mi gael wneud e, ond maen nhw yna i, i ni weld pa help ychwanegol da ni angen roi i unrhyw berson gan ddibynnu ar be yw anghenion ychwanegol nhw. Dwi'n meddwl hefyd da, i fynd ymlaen o be oedd Enid yn deud, da chod mae yna rei'n dod o'r ysgol ac yn deud da chod bod nhw wedi cael eu profi bod nhw efo dyslexia neu rhywbeth fel allu. Um, ond do fatha profiad sydd gen i, da ni wedi cael pobl yn dod ato ni sydd heb sydd wedi mynd trwy'r ysgol i gyd a heb ddeud dim neu heb wedi gael y cefnogaeth odd ar ga'l 'lly yym so 'dyn ni 'di ca'l y lle 'dan ni'n gyrru n'w amdan y profion a wedyn am bo' ni wedi sylwi a wedi trafod o efo n'w fatha o ma' 'na rwbath bach yma dwi'm yn me'wl bo' chdi rhy gyffyrddus efo gneud neu t'o' ella 'dach chi'n sylwi bo' n'w ella'n cymyd mwy o amsar dych ch'mo' ma' 'na lot o betha gwahanol does? A 'dan ni dal yn dysgu yno fo ond 'dan ni bob tro'n pwsho iddyn n'w ga'l y prawf 'ma wedyn iddyn n'w ga'l yr help ma' n'w angan. A d'ych ch'od dysgu n'w ag asesu n'w mewn ffor gwahanol d'ych ch'od ella neud o mwy ar lafar na gwaith ysgrifenedig a ballu. Yym efo hair trusting yn enwedig mae o fwy visual fatha learning dydi so trio neud o fela mwy a siarad drwddo fo yn lle bo' bob dim ar bapur lle ma' nw'n gor'o' refaisio hefyd so jyst trio gweithio efo'r dysgwr 'na 'dach ch'mo' ma' 'na petha bach dwi 'di fy mpigo fyny ar YouTube a ballu neu pan o'n i'n Ee Pee Gee See efo revision efo post its yn bob man yn lle bod o'n un llyfr i ddysgu allan o. So a 'dach ch'od 'dan ni'n dysgu wrth fynd so 'dan ni bob tro'n cymryd adborth gin y dysgwr 'na o be sy'n gweithio iddyn nhw neu be ddim neu wbath 'dan ni heb 'di drio o blaen so ch'mo' ma' powb yn wahanol a mae o'n massive dydi? D- 'di o'm yn jyst un peth 'lly so... Na ma' hynna'n wir a dwi meddwl be- ma' ma' mor bwysig i ddeud 'dyn ni'n d- dwi me'wl bo' fi'n siarad amdan pawb ohonon ni fan 'yn 'dyn ni wir yn trio gweithio hefo be' ma' pobol yn gallu neud ddim be' ma' nw ddim yn gallu neud a a a a dathlu hynny yn hytrach na meddwl achos ma' pawb yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol a ma' pawb efo donie a chryfdere a sgilie gwahanol a wedyn ma' nw'n deud 'dan ni isio adeiladu a chware i gryfdere pobol a helpu lle ma' angen yr help ychwanegol yne fel bo' pawb yn gallu llwyddo. Oes yna rhywbeth arall, Clare? Wel dwi'n meddwl da ni 'di trafod dipyn amdan yym pa yym be' 'dan ni'n neud i goroesi yym yr yr sefyllfa sgynnon ni ar hyn o bryd trwy defnyddio yy gwahanol technoleg fel y Zoom a'r a'r Facebook lives ond yy da ni o- oes 'na oes 'na unrhyw beth 'da ni yy angan siarad amdan ynglŷn â hynna yym parthed dechra nôl ym mis Medi yym ydan ni'n rhagweld unrhyw newidiada ma' hynna'n pwnc trafod i i bobol s- fydd prentisiaetha dal i bwrw 'mlaen fel arfar? Wel dwi dwi'n meddwl ar y funud 'dan ni'n dal i recriwtio prentisiaid newydd mewn lot o gwahanol llwybrau 'dan ni'n cynnig ynnyn nhw achos ma' ma'r cyflogwyr yn dal yne, ma' nhw'n dal i recriwtio so ma'r cyfleoedd yne i brentisiaid newydd a dwi me'wl fel 'dan ni 'di drafod yn eitha eang bore 'ma ma' pawb 'di addasu yn y cyfnod tri mis dwytha ma. Di o'n dri mis? Mae'n dri mis a mwy wan yn dydy. A, a bo, bo ni wedi dysgu cymaint yn hunain yn y cyfnod yma o sut i ddefnyddio technoleg ac ystod reit eang o deg, dechnoleg. Da ni'n defnyddio Google Suite, fatha Google Classroom, Google Meet, Hangouts, WhatsApp, yym Facebook, 'dan ni'n yn defnyddio... Ma' pobol yn gweithio ar 'u ffôns, ma' nw'n gweithio ar laptops, 'dan ni'n defnyddio unryw beth sydd gynnon ni, 'chos ma' pobol efo offer gwahanol, a 'dan ni'n addasu i neud i be' sgynnon ni weithio er lles gore' y dysgwr. Fydden ni yn cario ymlaen. Da ni'n gweithio ac yn monitro uh, yn ddyddiol beth sy'n digwydd um, o ran canllawiau i sectorau gwaith gwahanol a sut mae hynny'n agor i fyny'n ara deg, ac wrach bod ni'n bach mwy ara deg yng Nghymru lle mae rhai sectorau yn agor i fyny, ond dwi'n rhagweld mae agor y byddan nhw ac y byddan nhw eisiau bobl i weithio yn nhw a mi fydd y cyfleoedd yna yna. So fyswn i'n awgrymu unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwneud prentisiaeth i gysylltu hefo ni, i drafod be maen nhw eisiau gwneud, a mi wnewn ni'n gorau i, i ffitio hynny ymlaen. Di hynna'n ddigon i, i ateb y cwestiwn yna. Ie, mae hynna'n wych, mae hynna'n wych. Mae jyst un sylw arall dwi eisiau gwneud, os, os cai. Achos mae di'n haro fi yn ystod, ystod y sgwrs ma. Mae dim ond merched ydyn ni ar y sgrin ma heddiw yma. A dydy hyn, dwi'n meddwl mi neb fynd o yma sy'n gwrando yn meddwl, o, oh, dwi'n mynd i fanna, achos os yw'n dynion yna o gwbl yn gweithio yn y busnes app llan llannennau yma. Dydy hynny ddim yn wir chwaith na chdi. Allwch chi, allwn ni jyst gael rhyw fath o syniad o um, o faint o o o o o ddynion ifanc a a a a hogie sy'n gweithio yn eich meysydd chi? S- yy be' 'di... Sut ma' hynna'n gweithio o fewn sector? 'Sen ni'n jyst yn mynd rownd y sgrîn yn sydyn i bobl gael syniad o sut... O- os o'n i'n fachgen yn gwylio hwn ŵan, sut 'sa chi'n denu fi i fewn i'ch meysydd chi, gan ystyried ma' dim ond rhyw hen ferched sgynnon ni ar y sgrîn yn fan 'yn o flaen pawb. Wna i gychwyn efo Enid os gai plîs. Wel, yn bendant yn y maes gofal, mae ganddo ni dipyn o uh, brentisiaeth sydd yn, um, yn ddynion yn dod i mewn i'r maes, a dwi'n meddwl yn, yn, y, gofa, yn y cartrefi gofal, um, mae yna lot o um, ddynion yn gweithio a maen nhw'n dod ata ni neu cymwysterau um, Felly mae'r maes gofal yn yn faes sydd sydd yn cynnig lot yr un un cyfleoedd i i ferched a dynion. Da iawn, gw- falch o glywed. Beth am gofal plant, Wendy? O- Os gen- oes 'na lot o o fechgyn a dynion yn yn gweithio yn y sector yna? Mae yna fwy o dynion yn gweithio yn y maes iechyd a gofal plant a phobl ifanc. Um, am gen i lot o ddysgwyr sydd yn dynion, a, a e, dynion ifanc, da ni wir angen hogia o'r ysgol a dynion feddwl am dod i fewn i maes gofal plant, e, o ran gofal plant um, ar y cwrs chwarae, cwrs um, Children's Care Learning, Play and Development. Please dwch, cos da chi'n dod â perspektif wahanol ar chwarae, da chi yn edrych ar y Risgiau a pethau yn wahanol, mae gennych chi rywbeth extra i gynnig a 'sa'r pobl yn snapio nhw i fyny os fysa dynion a bechgyn yn dod ato ni. So dwi'n meddwl bod hynny yn werth i ddeud. A Laura, nes di sôn amdan cyrsiau, um, dim bod ni eisiau um, stereotypio, ond barbwriaeth a pethau fel hyn hefyd. So mae, os, faint o hogia sy'n gwneud cyrsiau trin gwall a, a harddwch gyda chi? Yym gennon ni ryw ugian i gyd efo'i gilydd sy'n gneud y s- yym barbro fwy na dim 'lly ond eto fatha o'dd Wendy'n deud 'dan ni'n annog yym hogia i neud y trin gwallt hefyd ma'r salons wrth 'u bodd efo hogia yn gweithio a ma' nw'n dod â fatha rwbath gwahanol i fewn yna 'lly yym sgennon ni ddim staff fatha trin gwallt a harddwch sydd yn ddynion yym ond pwy bynnag sydd i ddod aton ni yn y gorffennol 'di o'm bwys gennyn nw o gwbwl dych ch'od fatha ma' nw'n ga'l 'u trin fatha powb arall a 'dyn nw'm yn gweld dim byd fatha yn rong efo fo 'lly. Yym 'dyn nw'm yn poeni on' ma' 'na ddigon o hogia ar y cyrsia 'lly dych ch'mo' ma' n'w 'di cymysgu rhwng genod a hogia so na ma' nw'n fine. Yndi. A swn i'n dychmygu hefo lletygarwch ac arlwyo ac ati 'fyd ma' ma' ma' cyfleoedd i unryw un o'n rheina. Oes, um, ar hyn o bryd, da ni'n ni gweld bod yn y gegin, mae yna fwy o ddynion, um, ond eto mae yna lot fwy o ferchaid yn dod trwad ers o'n i'n gweithio yn y gegin flynyddoedd yn ôl. Um, ac Front a House, mae yna fwy o ferchaid, ond eto mae yna fwy o ddynion yn dechrau dod i fewn i hwnnw fyd. So, ie, yeah, mae o'n irwyn sy'n eisiau yeah. gwneud, really. Yeah. A a 'di o 'run fath i ti Glenda ma' mae dy- dy- wt ma' ma' dynion yn gweithio yy 'run fath yn y sector? Ia do's na'm problem efo ni yn sector ni ma' 'na ma' 'na hannar a hannar dwi meddwl o ddynion a'r merchaid yn neud y y swydd lefel dau i fyny i top i'r lefela uwch ma' nw'n yy hannar a hannar dwi'n meddwl efo'r dynion. Ie. Dwi'n meddwl bod o'n neges bwysig i roid hynna achos os o'n i'm eisiau neb cael cam argraff jyst am bod ni gyd yn ferched ar y sgrin ma' ma' dych chi 'di dod ar draws yym sori ded achos nathon ni siarad gynna' fo especially dynion wan 'di bod adra methu mynd y tri pedwar mis heb dorri gwallt ma' n'w wedi bod swn i feddwl yn potsian mwy na be' ma' genod wedi bod yn neud so ella bo hwn ydi'r amser iddyn n'w feddwl 'dach ch'bod dwi rili rili da yn hyn a dwi rili ffansïo mynd i fewn i dorri gwallt. Yym a 'dych ch'o' mae o'n gallu bod yn hollol wahanol i be' ma' n'w 'di bod yn gneud o' 'na hogyn o'dd yn gwithio 'fo fi blynyddodd yn ôl yym dwi cofio cleient yn gofyn iddo fo o t'god hyn oddach chdi isio neud yn gadol ysgol o na mynd i'r army ond o'n i 'di torri 'mhen-glin so dwi 'di dewis trin gwallt ynde? So ma'n gallu hollol fflipio drosodd i rwbath dach ch'o' ella bo' n'w rioed 'di ca'l diddordab yno fo gynt a bo' hyn 'di neud n'w sylwi so... Yn hollol. ...ia. A dwi'n meddwl ma' efo unryw beth yym mewn bywyd peidiwch a jyst cymryd yn ganiataol ma' fel 'ne ma' 'dach chi 'di feddwl mae hi. Ma' ma' mae cadwch 'ych meddwl yn agored a m- a fel 'ne 'san ni'n croesawu unrhyw un o bob gallu o bob lliw o bob llun o bob rhyw a ag ati jyst i i i ymuno hefo ni ag yy fel yn deud os 'dach chi os y'ch chi'n timlo bod hwn yn ffor sy'n siwtio chi o ran dysgu a meithrin sgilie a cymwystere wel swn i yn awgrymu i unrhyw un yy ystyried prentisieth. So dwi'n ymwybodol bod ni wedi bod wrthi am awr rwan, coeliwch na beidio. A dwi'n dwi meddwl bod fi, o'n i bai bod yna rhywbeth arall wedi dod i fewn o ran cwestiynau yn frys, mi na i gloi, Cle. Na, does dim byd arall. A ella, pan da chi'n gloi Rhianwen, ella sa fo yn syniad jyst rhoi hysbys fa bach i cyflogwyr, cos da ni heb sôn amdan Be os, os ydach chi'n cyflogwr sydd yn yn dilyn y rhaglen 'ma bore 'ma, yym jyst su- be be ma' nhw angen neud os ma' nhw isio, wir isio cymryd prentis ymlaen, ella bod o jyst werth cynnwys hynna pan dach chi'n cloi? Ie, diolch yn fawr Clare am yy atgoffa fi. Mae hynna, dan ni wedi sôn chydig bach amdan gyflogwyr a'r gwaith pwysig maen nhw'n wneud i gefnogi i gefnogi prentisiaid sgynnon ni ar yn llyfrau, ond mae o'n hollol wir. Dan ni mewn cyfnod anodd, mae, dan, dan ni isio i gyflogwyr ystyried cymryd prentis fel y ffordd o ddod â bobl newydd i fewn i'w busnesau nhw, ffordd o fuddsoddi mewn person ifanc neu person newydd i'w swydd o fewn i'w sefydliad nhw. Mae o'n ffordd gallwch chi gymryd person ymlaen. A mae hwn yn wir hefyd i berson ifanc sydd eisiau mynd i siarad efo cyflogwyr. Dudwch hyn wrthyn nhw, Os dych, os ydyn nhw'n cymryd person ifanc ymlaen fel prentis, mae'r hyfforddiant maen nhw angen ar gyfer cyflawni'r brentisiaeth yn dod i gyd yn rhad ac am ddim. Mae'r profiad yna ydyn ni yn gallu rhoi fel coleg i gefnogi y person ifanc a cyflogwr yna yn dod yn rhad ac am ddim i chi. Yng Nghymru, mae prentisiaethau am ddim. Mae'n bwysig ofnadwy cofio hynna. Ac yn, pan ddech chi'n ystyried bod prentis yn hyfforddi am ddeunaw mis o leia ac yn aml yn hirach na hynny, mae gwerth yr hyfforddiant yna wir yn werth i gael. So mae o yn, yn rhywbeth gwerth chweil o safbwynt cyflogwr ac o safbwynt person ifanc. Ond i gloi, swn i'n deud, mae lot wrach o bobl yn meddwl fod prentisiaeth mond ar gyfer y bobl ynny wrach sy'n mynd i llwyddo cystal yn yr ysgol. Swn i'n deud nad ydy hynny bendant ddim yn wir. Gobeithio bod chi wedi clywed bore yma bod yna brentis, bod yna brentisiaeth i unrhyw un, diolch bwys pa faes maen nhw eisiau hyfforddi yn efo. Mae gennym ni sesiynau eraill yn rhedeg sy'n ymwneud efo sectorau gwahanol ac ati, ond mae yna lwythi o brentisiaethau sydd ar gael i chi. A maen nhw ar gael i'r bobl ynny sydd isio dysgu drwy weithio, sydd isio gweithio'n galed i wneud cyfraniad yn y gweithle a gwella'u hunain drwy y cymwysterau maen nhw'n gael. Dydy o ddim yn opsiwn hawdd, um, ond mae o ar gyfer pobl sy'n dysgu mewn ffordd wahanol a sy'n eisiau gwneud y gwahaniaeth yna. So, os da chi'n meddwl bod hwnna'n siwtio chi, bod chi'n gyflogwr neu'n berson ifanc, plis cysylltwch efo ni ar wybodaeth. Gobeithio da chi'n weld ar wylod y sgrin ac mi wnawn ni bob beth fedrwn ni i sicrhau bod gennych chi uh, leoliad prentisiaeth uh, sy'n siwtio chi.